Хәйле кеш барызга да сезне күрүебезгә без бик шат. Ак каен дип атала безнең гүзәл бакчабыз. Истәлекле көн бүген кунакларга ишек ачабыз. Таңга да кояш чыга, кояшлы бездә һәр көн. Кояш белән сәлам юллыйм. Әссәламәгаләйкүм.

Калфак кигән кыз баланың, кара әле йөзенә, Нинди матур татар кызы, күз тимәсен үзенә. Килешеп тора түбәтәй аның нурлы йөзенә, Нинди матур татар улы, күз тимәсен үзенә. Дәү үскәч тә шулай калыр, татар баласы булып, Әйтерләр, Бу татар улы! Әйтерләр.

Шатлыкларын ишеттерер өчен туган ягы кирәк кешегә. Йөри-йөри күңеле тупасланса, тузан кунса яшьлек хисенә. Бер сафланып килер өчен тагын туган ягы кирәк кешегә. Яшәр өчен бетмәс көч аларга, олысына һәм дә кечегә.

Бүгенге чара безнең мөхтәрәм кунаклары, жюри әгъзалары белән таныштырып китәбез. Муниципаль бюджет кино оешмасы директоры Михайлов Радик Тихонович. Балтач муниципаль районы Иҗтимагый совет рәисе Таҗетдинов Равил Әсхәтдин улы. Район башкарма комитеты мәдәният бүлегенең баш белгече Сәләхетдинова Рәзинә Нафик кызы. Район балалар сәнгать мәктәбенең ю классы укытучысы Хабибуллина Найлә Фәрит кызы. Район мәгариф бүлегенең мәктәптән тыш эшләр методисты Галләмова Сәрия Мәхмүт кызы. Алкышлыйк әле кадерле кунакларыбызны. Бәйрәмебезне дәвам итеп, Карадуган авыл җирлеге башлыгы Низамиев Шамил Вакил улына сүзне бирәбез. Хәерле кич, җыр, моң сөюче Балтач халкы. Бүген сезнең каршыгызда Карадуган авыл җирлеге чыгыш ясый һәм инде, әлбәттә, кыскача гына җирлек белән таныштырып китәм. Карадуган авыл җирлеге, алты авылны берләштергән җирлек. Районда Балтач җирлегеннән, Нырма җирлегеннән һәм Сувач, Чепья җирлегеннән кала иң зур җирлекләрнең берсе. Җирлектә 576 хуҗалык, 1942 кеше яши. Инде тарихка әйләнеп кайтсак, иң беренче булып безнең барлыкка килгән Арбаш авылы, аннан соң барлыкка килгән Кенәбаш авылы, аннан соң барлыкка килгән Түбән Кенә авылы, Югары Кенә белән бергә, аннан соң барлыкка килгән Карадуган һәм иң ахырдан барлыкка килгән Тозар. Булган дүрт авыл советы, Арбаш авыл советы, Карадуган авыл советы, Кенә авыл советы һәм Таузар авыл советы һәм 1959 нчы елда шушы җирлекләрне кушып, бер Карадуган авыл җирлеге барлыкка килгән. Хәзергесе көндә җирлегебез яши, хезмәт куя халкыбыз, төрле программаларда, дәүләт программаларына катнашып, объектларыбыз төзелә, мәктәпләр, клублар, фельдшер-акушер пунктлары, мәдәният үзәкләре, балалар бакчалары, балалар площадкалары, спорт площадкалары. Халыкның күп өлеше инде районыбыз бит инде авыл хуҗалыгы районы булгач, терлекчелек белән шөгыльләнәләр. Һәм әлбәттә инде җирлебездә бик күп эшмәкәрләр яши. Шулай ук Җирлектән чыккан безнең шактый данлыклы кешеләребез бар. Советлар Союзы герое Бакый Рахимов, шулай ук Россия Федерациясенең һәм Татарстанның ат казанган укытучысы Бакый Шай Бакый Зиятдинов, техник фәннәр докторы, Татарстанның ат казанган химигы, Татарстан Фәннәр академиясе вице-президенты Азат Зиятдинов, шулай ук Татарстанның атказанган артисты Дюахирә Сәлахова. Инде бу кешеләрнең күбесе безнең арабызда юк. Менә аларның минем әйткән сүзләр аларга дога булып барып ирешсен. Инде барыгызга да матур итеп ял итәргә. Менә күреп торасыз, күргәзмәләр бар, мастер-класслардан, узларда катнашып, рәхәтләнеп ял итегез. Концертыбызны башлап җибәрәбез чын итеп. Кошлары кош безнең сандугач. Ди җырчы сандугачыбыз Карадуган авылыннан Фассахова Сәидә.

Сәхнәдә Карадуган Сәхнәдә Бакизят исемендәге Карадуган гимназиясенең чыгарылыш укучылары.

Ак каен дип атала безнең гүзәл бакчабыз. Истәлекле көн бүген кунакларга ишек ачабыз. Таңга да кояш чыга, кояшлы бездә һәркем. Кояш белән сәлам юллыйм. Әссәламәгаләйкүм!

Калфак кигән кыз баланың, кара әле йөзенә, Нинди матур татар кызы, күз тимәсен үзенә. Килешеп тора түбәтәй аның нурлы йөзенә, Нинди матур татар улы, күз тимәсен үзенә. Дәү үскәч тә шулай калыр, татар баласы булып, Әйтерләр, бу татар улы, әйтерләр.

Матур бәя бирсә эшенә, шатлыкларын ишеттерер өчен туган ягы кирәк кешегә. Йөри-йөри күңеле тупасланса, тузан кунса яшьлек хисенә. Бер сафланып килер өчен тагын туган ягы кирәк кешегә. Яшәр өчен бетмәс көч аларга, олысына һәм дә кечегә. Без татарлар шушы исем белән. Җирдә яшәү үзе бер бәхет. Яшибез без бер җирлектә, бар халыклар белән берләшеп. Без бер илнең балалары, барыбыз да дуслар без. Татарлар, чуваш, мордва, марилар, башкорт, удмурт, руслар без. Минем гаиләм Аш кошыгы агачтан, чәй кошыгы көмештән, җирсез самавар кайнап тора, суы изге инештән. Әбием һәм әнием безгә бәлеш пешергән, бәлеш уңган күрәсен, өйгә тәмле ис тулган. Әби, бабай, әти, әни, абый, энем, мин, нәни кыз. Инзилә, менә нинди сокландыргыч, безнең матур гаилә. Исәнмесез! Рәхмәт. Спасибо.

Нәселең кем дип сорыйлар миннән, нинди милләт, кайсы яклардан, һәрчак горурланып җавап бирәм, татармын мин, Казан артыннан. Әлеге шигырь юлларының авторы, чыгышы белән Таузар авылыннан булган галим һәм җәмәгать эшлеклесе Азат Шәймулла улы Зиятдинов. Азат Зиятдинов турында Татарстанда, гомумән, татар дөньясында белмәгән яки аның турыда ишетмәгән кеше бик сирәктер. Бабайсы скрипач, әбисе курайда уйнаган, әтисе гармунчы булган. Аларның гаиләләрендә җыр-моңга, сәнгатькә мәхәббәт яшәгән. Бүгенгесе көндә дә Азат абыйның шигырьләре сәхнәләрдән еш яңгырый. Сәхнәдә Таузар авылыннан Галиәхметова Регина. Азат Зиятдинов, татар мин. Нәселең кем дип сорыйлар миннән. Нинди милләт, кайсы яклардан? Һәр чак горурланып җавап бирәм. Татармын дим, Казан артыннан. Без, татарлар, нәсел тамырыбыз Кыпчаклардан килә, Болгардан. Азияне, Европаны гизгән төркиләрдән килә, хуннардан. Бөек Болгар иле, Алтын Урда, шанлы дәверләре халкымның. Хаҗитархан, Себер, Кырым иле, Казан иде данлы ханлыгың. Казан ханлыгының варислары, шуңа да без. Казан татары үз дәүләтен, мал-мөлкәтен җуеп, рухын саклап калган татары. Мин дә шул татарның бер баласы. Казан арты дигән төбәктән, халкым өчен рухи бишек булып, әдәби тел биргән төбәктән. Шул яклардан уза Себер юлы, Казан суы ага тын гына, тезелешкән татар авыллары Аршыт яры, Шушма буена. Шул якларда Әтнә, Арча, Балтач, Кенәр, Мәңгәр, Дөбъяз, Кушлавыч, шул якларда халкым горурлыгым, бөек Тукаебыз туган ич! Мәрҗәннәре биргән Мәрҗәнине, Курсаларда туган Курсауи, һәр авылда шәхесләре калкан, эзлисе дә түгел әллә ни. Шәхесләре үскән мәдрәсәдә, Кыш кичүдә, түнтәр, кыш-карда, Гади, мәгърифәтле авылларда, Иң караңгы, авыр елларда. Сәйдәш токымнары шул яклардан, Габәшиләр шуннан, Садрилар, Иске Казан чишмәләре изге, Суларында, ахры, нидер бар. Мәгърифәтлек бардыр, һәм дә инде бардыр матурлыкка мәхәббәт. Шул булмаса, туар идемени Гомәр, Сибгат, Гариф, Мөхәммәт? Игенчеләр, һөнәрчеләр ягы. Иҗат тәмен анда беләләр. Йортлар балкый иман нуры белән, шелтәләрдән чәчкә үрәләр. Нәкъ шул якта, Шушма буйларында, нәсел башым, авылым, Таузар да. Ун бабам да шунда гомер сөргән, мәгърифәтле булган алар да. Нәселең кем дип сорыйлар миннән? Нинди милләт? Кайсы яклардан? Һәр чак горурланып җавап бирәм. Татармын дим, Казан артыннан.

Татарстан Республикасында да, Россиядә дә 2024 ел гаилә елы дип игълан ителде. Чөнки гаиләне дәүләтнең нигезе диләр. Гаилә рухи һәм әхлакый кыйммәтләрне саклаучы, ата-ана тәҗрибәсен, милли гореф-гадәтләрне саклаучы нигез булып

Егетлебезезнең иң тыйнак, иң матур, иң чибәр гаиләләренең берсе. Ринат абый белән Гөлсәрия апай менә 48 ел буе бергә гомер итәләр. Э, Ринат абый 25 ел буе э, газ элемтәсендә эшләп пенсиягә чыга. Гөлсәрия апай гомер буе 22 ел буе укытучы булып эшләп, хәзерге сылауда лаеклы ялда Ял итәләр. Өч бала үстереп, җиде оныклары бар. Инде күргәнебезчә, быел бит инде гаилә елы булу уңаеннан, аларны котлап китәсем килә, аларга исәнлек, саулык, Аллаһы Тәгалә биргән гомерне үтәр яшәргә, балаларның, оныкларның кадер-хөрмәтендә яшәргә насыйп булсын. Менә болардан үрнәк алып яшәргә әле яшьләргә бик күп кирәк. Бәйрәм белән сезне барыгызны һәм кечкенә генә җирлебезнең бүләген сезгә тапшырып китәм. Гөлсәрия апа һәм Казмаларда үтеп китте. Шөкер, шөкер атасы. Менә шушы казмамыкларын алганнан соң Әйбәтләп ястык та ясап куйсак, бер эш бетебез дә бетеп торыр иде. Менә балаларны да чакырган идем, килеп җитәргә дә күп калмагандыр. Бар, бар, әйдәгез, әйдә, узыгыз, узыгыз. Студент

Кояш үшкән. Кояш кайда? Тауга баткан. Ваткан да тау төбеннән кояш тапкан, монтер аңа чыбык таккан, шул чыбыкның очыннан гөлт итеп кояш чыккан. Эй, балакайларым, бигрәкләр дә тапкырлар икәнсез. Әйдә, узыгыз, узыгыз, узыгыз.

Күчтәнәч белән килде. Ой, рәхмәт, рәхмәт. Әйдә, узыгыз, узыгыз. Бүген бездә астык кою мәсе булыр. Узыгыз. Халкыбызның әбекә ястык дисез дә ястык дисез. Ни бул белмибез. Ястык кыюмы? Бер шуның өчен белер өчен татар халкында әйтелгән, белмәү белү гаеп түгел, белмәү гаеп дигән. Шуның өчен менә белергә килдек диде дә инде. Балалар, ястык ул зур мендәр дигәнне хәтерләтә. Көзләр җитеп, каз өмәсе ясаганнан соң, мамыкларны капчыкка тутырып куябыз да, эшләр беткәч, шушы мамыктан ястык яки зур мендәр итеп ястык кую өмәсе үткәрәбез. Менә ястык инде менә шушындый зур була. Ястыкны карагыз. Бабай! Ау! Менә шушы капчыкны теге мамык тутырган капчыкларны алып кил әле. Хәзер, хәзер, хәзер. Менә сезгә зур сору, рәхәтләнеп тутырыгыз. Дуга белән башланган эш. Дуга белән башланган эш хәерле булыр дигәннәр борынгылар. Әйдәле кызым, дуга белән башлап җибәр әле.

Әмин, әмин, кызым. Ой, Алланың рәхмәте булсын, Алланың рәхмәте булсын. Ястык камамык тутырганда теләкләр теләгәннәр элекләр. Тутырганда теләкләр теләгә, теләк, һәрберсе кабул була дигәннәр. Иң беренче башлап үзең тутырыйм әле. Ястыкларыгыз йомшак булсын.

Икенче елга да өмрәлгә килергә насыйп булсын. Амин, кызым, амин. Теләкләрегез кабул булсын. Безнең гаиләбездә ястык кыюсы менә шулай үтә. Эшен дә эшлибез, күңел итеп ял да итәбез.

Тальянда гомер буе авыл хуҗалыгы тармагында хезмәт куйган Кенә авылыннан Шәрифҗан Хөсәенов. Чабаталар чабата сезне халык ярата. Чабатамны кигәндә аякларым рәхәттә дип, чабатага баса авыл хуҗалыгы хезмәткәре Арбаш авылыннан Раушан Габбасов. Карадуган авылының оста гармунчылары Азат Харисов һәм Рафил Ибрагимов.

гармун моңына гашыйк Карбаш егете, гармунчы Фидәй бабасының дәвамчысы Салихҗан Файзрахманов.

Җырлап аккан чишмәләрнең ятып эчәм суларын, Чишмә сулары да басмый йөрәгем ярсуларын. Рания, әллә берәр гармунчыга гашыйк булдың инде? Булырсың да алмас, син безнең гармунчыларның уйнаганын ишетмәдеңмени? Ишеттем, әлбәттә. Әле синең Кенә авылының Ялкын егетләр вокаль ансамбленең җырлаганын ишеткәнең юктыр? Әйдә соң, тыңлыйк, бер күрешү үзе бер гомер бит ул.